Indi limiýada degişli käbir düzgünlemz bar. Eger-de fx we gx funksiýalaryň bahasy şeýle berlen bolsa, limitleriniň bahalary şeýle berlen bolsa, haçanda x, x nola ymtylanda, fx funksiýamyz, fx funksiýamyzyň limidi a, gx funksiýamyzyň limidi bolsa b bolsa, onda şeýle düzgünleri ýerine ýetirip bilýäs. Iki funksiýanyň jemi bahalarynyň jemine deň, tapawudy bahalarynyň tapawudyna, köpeltmek hasyly köpeltmek hasyllarynyň tapawudyna bahalarynyň bölmegem bahalarynyň bölmegine deň, ýöne maýdalawujy nola deň bolmazlyk şerti bilen, birem hemişelik sana köpelden ýagdaýymyzda-da ýene şoň bahasyny hemişelik sana köpeltmek bilen meňzeş bolýar. Indi şu düzgüne degişli mysallara seredeli. Mysalda şeýle berlen, eger fx we fx funksiýamyz bäş, gyx funksiýamyz bolsa bir gatnaşan x bolsa, aşakdaky predelleriň bahalaryny tapyň diýýär. Onda A mysalymda iki funksiýanyň jemi şeklinde berlen. Onda men jemleriň Funksiýanyň jemleri bahalarynyň jemleri bilen şo bir zat diýipdik. Şu ýerden täzeden ýazýan, limit, fx-myzyň bahasy bäş, goşmak gyx-myz bir gatnaşan x-di, x-myz nämä ymtylýar, minus ikä deňdir. Ony şu ýerde göni men ýerine goýup hasaplap bilýän, bir gatnaşan minus iki deňdir, bäş minus ikiden bir, bäşden ikiden bir aýyrsak, Dört bütin iki den bir galýar. Ikinji ýagdaýymyzda köpeltmek şeklinde berlen, onda men göni bahalar köpeldenimde şo bir jogap bolýardy. Limit bäş köpeltmek bir gatnaşan x, haçanda x-imiz tükeniksizlige gidende, pljus tükeniksizlige gidende, deňdir. Indi şu ýerik tükeniksizlik goýan ýagdaýymda. Bäş gatnaşan tükeniksizlik, o-da nol bolýar. Sebäbi islendik sany tükeniksizlige bölen ýagdaýymda jogap nol çykýar. Indiki mysalda bölmek şeklinde berlen, onda men ýene ýanka edişim ýaly ýazýan. Ýokarda fx funksiýam bäş, aşakda gx funksiýam bir gatnaşan x. X-imiz minus üçe ymtylanda deňdir. Indi şunymyzy has düzedip ýazyp bilýäs. Limit x ýokaryk geçenlerde göni bäş x bolýar. Bärdenem x-imiz minus üçe gidende, ýa x-iň ýerine minus üç goýan ýagdaýymyzda on bäş bolýar. Indi limitde bahalary ýerine goýan ýagdaýymyzda käbir kesgitsiz ýagdaýlar ýüze çykyp bilýär. Suratda-da görşüňiz ýaly, nol gatnaşan nol, tükeniksizlik gatnaşan tükeniksizlik, nol köpeltmek tükeniksizlik, tükeniksizlik minus tükeniksizlik ýa-da biriň derejesine tükeniksizlik ýaly kesgitsiz ýagdaýlar ýüze çykýar. Bu ýagdaýlarda limidi nädip hasaplaýas? Şolara seredeli. Indi şu ýerde birinji mysala seredip işläp gören ýagdaýymyzda adaça biziň etýän zadymyz nämedi? X-iň bahasyny göni ýerine goýmakdy. Onda üçüň kwadrady minus dokuz gatnaşan üç minus üç. Dokuzdan dokuz aýyrsak nol, dokuzdan üçden üç aýyrsak nol. Onda şu bölek şu görnüşde kesgitsiz ýagdaý. Indiki mysala seretsek, X-iň ýerine tükeniksizlik goýmaly. Bir minus tükeniksizlik plýus tükeniksizlik gatnaşan bäş goşmak tükeniksizlik minus tükeniksizlik bylam tükeniksizlik gatnaşan tükeniksizlik bolýany üçin mende ýene kesgitsiz ýagdaý ýüze çykarýar. Bylam ine bu görnüşdäkä degişli bolup gitýär. Indiki mysala seretsek, aşak tükeniksizlik goýsak Bir gatnaşan tükeniksizlik, köpeltmek, bärik tükeniksizlik goýsak, tükeniksizlik. Indi bir gatnaşan tükeniksizlik Bir gatnaşan tükeniksizlik diýýänim nol, köpeltmek, tükeniksizlik. Bu-da ine bu kesgitsiz ýagdaýa degişli. Ýene bir mysal, şu ýerik tükeniksizlik goýanymda nol, Bir goşmak, nol, derejede tükeniksizlik boljak bolsa, biriň derejesinde tükeniksizlik. Indi bularyň hiç haýsam limidiň bahasy däl. Biz şu ýagdaýlar ýüze çykanda, hökman şuny belli bir san ýa-da kesgitsiz ýagdaýdan çykarjak bolup dyrjaşmaly. Onda birinji ýagdaýa seredeli. Haçanda limidim nol gatnaşan nol çykanda men näme edip bilýän? Nol gatnaşan nol çyksa, şu ýerdäki formulada berlen formula görä etsek, şony belli bir köpeldijilere dargadyp gysgaltmagyň ýoluny gözlemeli. Mysalyň üsti bilen düşüneli. Ine, ýaňky mysalymyzda nol gatnaşan nol çykypdy. Ýöne ilki hökman barlamaly. Nol gatnaşan sebäbi käwagt ýerine goýamyzda gönüs san çyksa hiç hili mesele ýok. Bize mesele çykarýan ýagdaýlar ýaňky sananymyz. Onda men şu ýokardaky bahany köpeldijilere dargadyp bilýän. Ýagny x aýyrmak üç, x goşmak üç şeklinde ýazyp bilýän. Aşaky bölek x aýyrmak üç, X üçegdende deňdir. Indi şu bölek bilen şu bölegi gysgaldan ýagdaýymda jogabym ýerinede üç goýsam, üç goşmak üçden alty bolýar. Ikinji ýagdaýa seretýäs. Ikinji ýagdaýda ilki barlaýas diýdik. Barlanymyzda iki, ikiniň kwadratydört. Aýyrmak, iki köpeltmek bäş, on, goşmak alty, gatnaşan dört, aýyrmak iki, aýyrmak iki, seretýän bolyn, nol gatnaşan nol. Onda bu ýerde bärde bir ýalňyşlyk bar, men muny gysgaltmagyň ýoluny gözlemeli. Onda şu ýerden täzeden ýazýas limit, haçanda x ikä gidende. Onda şu ýerden täzeden ýazýas, limit, haçanda x ikä gidende, şu bölegi näme diýip bilýän, şu x-im, x köpeltmek x. Altyny men iki köpeltmek üç diýip açan ýagdaýymda minus minus goýup, onda şu ýokarky bölegi x minus üç köpeltmek x minus iki diýip ýazyp bilýän. Aşaky bölegi, x köpeltmek x, minus iki köpeltmek bir. Onda aşaky bölek, x minus iki, köpeltmek, x goşmak bir. Indi seretýän bolyn, meňzeşler gysgalýar we çykan netijede ýerine iki goýýan, şu ýerik iki goýýan, şu ýerik iki goýýan, aşaga üç çykýar, ýokarsam minus bir çykýar. Üçünji mysalyma seretýän. Üçünji mysalymda ilki ýerine goýup göreli. Bir goýan ýagdaýymda ýokarsy nol, aşagy nol. Diýmek, men gysgaltmagyň bir ýoluny tapmaly. Onda şu köki ýok etmek üçin hem aşagy hem ýokaryny men kök x goşmak bir bilen köpeltsem. Limit. Kök x aýyrmak bir, kök x goşmak bir. Aşaky bölegem onda x kub aýyrmak bir, kök x goşmak bir. X mys bire gidende. Indi şuny açan ýagdaýymda näme bolýar ýokarsy? Limit x aýyrmak bir, aşakda-da x kub aýyrmak bir kub diýip ýazaýyn şuny, soňy bilen köpeldijilere dargadanda aňsat bolar ýaly. Haçanda x-im bire gidende deňdir. Ine şu bölegi men şu ýerden bir formula ýazaýyn. A kub minus b kubumyz a minus b köpeltmek a kwadrat plus ab plus b kwadrat şeklinde ýazyp bilýäs. Onda şu formula görä, şu aşagyny ýazan ýagdaýymda, şu ýerdäki x kub minus bir kuby ýazan ýagdaýymda, şu bir bir bölegi näme bolýar? x minus bir köpeltmek x kwadrat minus plus x plus bir bolýar. Onda şunuň bilen ýokarsyny gysgaldan ýagdaýymda näme galýar mende limit x Bire ymtylanda, ýokarda bir galýar. Aşakda x kwadrat goşmak x goşmak bir, kök x goşmak bir. Indi hemme x-laň ýerine bir goýan ýagdaýymda bir goşmak bir goşmak bir bäri üç bolýar. Köpeltmek bir goşmak birden bäri iki bolýar. Diýmek, jogap bir gatnaşan alty.